bħalma jsir ġo festi oħrajn, mill-ġbir mant in-nies ħanietek, minn fundraising bħala ikliet ehm, u affarijiet oħra simili. Kif iħares lejkom il-poplu Raffi?
Ekun looking forward ħafna għal-festa. Fil-fatt, ehm, anka speċjalment l-ewwel ta' Marzu, ehm, in-nies rabtin dik l-ewwel ta' Marzu jħallsu b'ħafna anzjetà li kun hemm ċerta entużjażmu, speċi ħajibdew it-triq tal-festi ehm, li jisiru matul is-sena. U l-ewwel ta' Marzu, speċjalment tal-poplu Rabti, tfisser ħafna. Fil-fatt, ehm, fl-ewwel ta' Marzu naħarqu bħala turija tal-bidu tal-festi.
Aħna hawnhekk ġejna fabbrika tan-nar illi l-festa tagħha u allura l-qofol tagħha kif qed inti ikun pjuttost lejn ix-xitwa li xedin nitkellmu lejn Marzu. Kollha kmama li żorna sissa matul ix-xhur tas-sajf ikunu ifqin u allura intom taħarqu f'Marzu. Allura sena kalendarja tagħkom intom kif inhi? Kuntrarju għal kmamar tal-ħadem. Is-sena ta' ħadem differenti, għal xiex. U temp eżempju jaffettwa. Mela, kif tgħaddi l-festa mal-ewwel fit-19 ta' Marzu, ehm, jimbeda mal-ewwel jinħadem il-porf li sena ta' wara. U neħdu l-opportunità ehm, li fis-sajf jiġi mkeskes, allura qed inti qed kessru eh, fl-aħjar żmien biex nixxef. Ehm, però aħna li nagħmlu huwa kif jibda Mejju ċerta manifattura tieqaf mill-post tan-nar, ġifieri ċerta manifattura li aħna nħossu li mhix adatta ta' żmien tas-sajf ovvjament tieqaf. Allura nippruvaw naħtfu l-ewwel xarej ta' wara l-festa biex ċerta xogħol ċerta xogħol ikun bil-lest. Umbat nerġgħu naqbdu r-ritmu kif f'Settembru tagħmel dik l-ewwel xita u tifriska l-ajru, ġifieri mbagħad jitkompla t-taħlit tal-berqa bomba, ġifiri u nibqaw għaddejn fuq xol fuq xol komplement ta' xol liħor. Ekku, grazzi ħafna Bernard, ħadna gosti li tajna miegħek, aħna se nkomplu niltaqgħu mal-ħaddiema ta' din il-kamera aktar mill ħaddiema volontarji għaliex kollha kemm huma bħal mezz ta' inti jkunu għedin jaħdmu għatih sabiex il-festa ta' San Ġużepp tkompli tikseb aktar popolarità u tiġbed aktar nies lejn il-lokalità ta' Rabat. Grazzi maġdijt li l-għajtuna unek. Grazzi Wara dik l-intervista ma' Licensee ta' din il-Kamra, Bernard Cauchi, aħna nibdew sabiex nwasslulkom feature dwar l-istorja ta' din il-Kamra li ninsabu fiha. Il-festa ta' San Ġużepp fir-Rabat tal-Imdejna hija festa popolari. Festa li tiġi fi tmiem ix-xitwa u qrib il-bidu tar-rebbiegħa. Festa li tiġi ċċelebrata proprju nhar it-dsatax ta' Marzu. Il-jum għażiż u dedikat lil San Ġużepp, patrun universali tal-Knisja. Hija festa kompluta minn kollox illi fiha funzjonijiet sbieħ fil-Knisja ta' Ġieżu, armar, banet bis-sehem tal-Banda lil Adam u żgur ukoll ma tistax tħalli barra n-nar. Kien proprju fl-1973-74 illi nibtu pjani biex tinbena kamra tan-nar ġdida għal daka ż-żmien, iżda dan ma seħħx, il-għaliex, Fl-1974 kien ġara aċċident illi ħassa l-inizjattivi kollha li din il-kamra tinbena. Imbagħad fis-sena 1984 reġa' kien hemm pjani illi tinbena kamra tan-nar biex b'hekk fiha jibda jsir ix-xogħol kollu tan-nar u l-piroteknika marbuta mal-festa Ġużeppina, festa popolari ma' ħafna. Saru ħafna riċerki biex isibu biċċa art Fejn tkun tista' ssir din il-fabbrika. Imbagħad il-Ġużeppini Rabtin sabu żona illi kienet art tal-Gvern fejn wara talba minn naħa tal-Għaqda ħarġet sejħa fil-gazzetta tal-Gvern fejn din l-art kienet biss għall-bini ta' kamra tan-nar. Ħareġ imbagħad tender u applikazzjoni u ma kienx hemm iżjed min applika għal dana it-tender u b'hekk ix-xogħol tan-nar seda jibda jiġi ppjanat u l-kamra tiġi mibnija. Kien hemm sforz kbir mill-partitarji Ġużeppini biex inbniet dina il-kamra u kien hemm diversi benefatturi sew Maltin kif ukoll Ġużeppini Rabtini li kienu barra minn Malta. Dawn bl-għajnuna tagħhom ix-xogħol baqa' għaddej. Minn dak iż-żmien 'l hawn il-ħidma pirotekneka kompliet toktor u l-post kompla jissebbaħ u jiġi attrezzat kif suppost. Il-Partit Ġużeppin huwa partit żgħir, imma partit ta' qalb kbira u dan jixhdu x-xogħol tan-nar u wkoll il-festa għad unur San Ġużepp fit-dsatax ta' Marzu. Matul iż-żmien, il-Ġużeppini Rabtin dejjem ħadmu biex ikollhom festa waħda aħjar mill-oħra. Ħadu sehem f'diversi attivitajiet barra il-festa Ġużeppina u din għall-kamra tan-nar ukoll dedikata lill-jum tad-dsatax ta' Marzu pparteċipat fil-festival tan-nar fil-Port il-Kbir. Illum din il-kamra tgawdi minn ġenerazzjoni żagħżugħa u dejjem timxi maż-żminijiet. B'hekk dan jassigura suċċess lill-festa Ġużeppina, il-festa tar-Rabat tal-Imdina, il-festa tal-Ġużeppini f'Malta u Għawdex kollha. Segwejna dak il-feature dwar l-istorja tal-kumpless tan-nhar dsatax ta' Marzu tar-Rabat u issa se nitkellmu ma' Frankie Micallef. Frankie Micallef huwa persuna li jista' jsellem b'ħafna kpiepel. Nafu li huwa involut fil-Knisja, fil-Gazin tal-Banda, fil-Kamra tan-Nar. Però Frankie għandu rwol importanti ħafna l-għaliex mingħajr l-affarijiet tiegħu jgħidu la tgħanna u laqqas bus. Jiġifieri huwa l-persuna li huwa responsabbli anke mill-ġbir anke tal-fondi. Apparti li wkoll iltqajna ma' dik is-sinjura ħelwa u li wkoll tat il-kontribut tagħha. Frankie, kemm ilek involut fil-festa ta' San Ġużiepp fir-Rabat? Fil-festa aħna trabbejna kollha konna guys l-istess età, kull m'hemm differenza ta' sena u dejjem konna nkunu flimkien. Ġifieri bdejna mill-maħżen, Fil-festa nalmaw id-dawl, nibbormu, naqgħa minn kollox. Tagħmel naqgħa minn kollox.
Naqgħa minn kollox.
Konna dak iż-żmien. Issa fatt kurjuż huwa, u jiena rajtha xi ħaġa daqsxejn mhux normali, li inti tħobb in-nar imma tibża' minnu u ma taħdmux, imma tiġbor għalih. Niġbor għalih, ili niġbor. Dawn l-aħħar 24 sena, ġifieri bdejt niġbor l-ewwel darba bl-arbular. X'inhu arbular?
Arbular huwa ktieb li n-nies idok id-donation aħna għax aħna min itina d-donation nikbuhom fuq ktieb. Kull wieħed kif tgħaddi l-festa nniżluhom fil-gazin biex dak li jkun ikun jaf kemm xbart u ġifieri kollox ikun bl-arbular. U bdejt bija, kienna jena u ieħor ċali, dak iż-żminijiet. Mbagħad għamel żmien ehm, involut daqsxejn fil-gazin, mbagħad tarġajt komplejt issa bl-albular u nara s-sitwazzjoni ta' kamra ta' nar bħala finanzi u għandi l-Lores Buzuttin jgħini biex nixbru l-flus u narax ħanofqu. Dik il-problema, ġifieri li budget. Jiġifieri inti f'idejk għandek ukoll ix-xiri ta' kollox. Għandi x-xiri ta' kollox.
Imma għandek xi ħaġa oħra importanti, il-maintenance. Il-maintenance.
Maintenance ifimni għaddejjin għandna nagħmlu proġett hawnhekk, ġifieri bdejna fuq proġett ġifieri ġibna l-bill of quantity bil-periti u kollox. Wasalna tlek kwarti minnu dal-proġett u zidna biċċa oħra. U iktar qudiem qed nipprovaw napplikaw għal tlettik mamar oħra biex ikun hemm iktar komdu spazju biex kulħadd mhux jaħdem ma' xulxin, kulħadd jaħdem separat. Qed nippruvaw u nibdew nixbru l-flus ukoll għax attivitajiet spiċċaw l-attivitajiet. X'tip ta' attivitajiet kontu tagħmlu? Attivitajiet bħal das minn sena, bħal dis minn sena barra fit-triq, konna nagħmlu barbecue għall-irġiel biss, pereżempju, open bar. Kien ħalli ħafna ħafna flus. Għax in-nies mhux jekk inti żammejt one cent, In-nies kienu jgħidu iktar sens għax kienu jieħdu pjaċir, ġifieri nagħmlu ikla fl-ewwel ta' Marzu. Nagħmlu ikla oħra u jgħinna ħafna tal-gażin ġifieri il-gażin jgħinuna ħafna u l-barmen, speċjalment il-barmen jagħmel attività jippreparaw l-ikel kollox, kollox huma u jtina percentax tajjeb taqlih. U kull sitt xhur jisnu nivvintaw xi ħaġa kbira, u mbagħad dejjem għaddejjin waħda jisa waħda fix-xahar attività. Mbagħad Wenza l-istess eh, tgħinha ħafna Tagħmel lotteriji kull weekend, jiġifieri, waħda għalina, waħda għall-każin, waħda għall-festa ta' barra, waħda għall-kunvent tal-Patri. Kulħadd jaf li din is-sena kienet sena partikolari, intom intlaqattu sewwa għax bdejtu l-festa, ħadtu l-indriegu kollu u ma komplejtuhiex, issa nafu li inti wkoll anke involut fl-armar, jiġifieri ħadtu gedda sewwa. U issa wieħed irid iħares 'il quddiem. L-appell tiegħek lil speċjalment il-Ġużeppini Rabtin li qed jarawna.
L-appell tiegħi huwa, ifimni, aħna dal-aħħar ħan nitkellem fuq dal-aħħar dejjem qed inżidu il-festa dejjem nippruvaw dejjem inkabru anke ma' spettaklu tan-nar. Qed nofqu ħafna iktar flus dejjem tilejn il-flus il-materjali ola. Ġifieri u ma jkunx hemm dawk li erba' benefatturi li huma naqra xejn b'saħħithom li kull sena mhux noqgħod immur ħabtilhom jien jiġu huma qabel ma ma nibda nixbar bl-arbolar. Kieku l-festa ma ssix bħala materjal dan nar naħseb l-lum il-kamra tan-nar kull kamra tan-nar tonfoq iktar flus milli fil-festa. Ġifier il-banet ma mar tan-nar jinvolu ħafna iktar flus milli mill-festa. Ġifieri il-festa għandha l-ispejjeż vera tagħha. ta' barra, imma m'għandix spejjeż daqshekk ma' mar tan-nar. Ma' mar tan-nar. Jekk ma' mar tan-nar għandek ħafna ħafna ikbar l-ispiża. Għalhekk wieħed tajjeb li japprezza wkoll il-kontribut ta' dawn għan-nies pirotekniċi li jagħmlu tant u tant sagrifiċċju biex il-festi tagħna jkunu festi sbieħ u kompluti. Aħna nkomplu bil-programm tagħna pirotekniċi nħalli fidej Aron biex ilaqqana ma' aktar esperti artiġjani pirotekniċi hawnhekk illi għandhom x'jaqsmu mal-festa ta' San Ġużepp u ovvjament mal-Ġużeppini

Wara dik l-intervista li waslinna Brian flimkien maktar pirotekniċi jiena se nkun qiegħed inkompli ndur u nħuf f'din il-kamra u sibna lil Sani Sammut. Jistenniena sabiex flimkien miegħu nitkellmu dwar dak li għamel Sani f'din l-istess kamra. Sani, merħba lilek ukoll. Lilkom ukoll, u grazzi tal-li ġejtu. Pjaċir tagħna dejja.
Ejwa. Sani, ix-xogħol tiegħek hawnhekk f'din il-kamra fiex jikun. Ah, jien naqra minn kollox, naqra Paul Brinkeskisa. Beraq li mistura ħun imliħ.

U dak xi tkun qed tagħmel bih imbagħad? Il-polvri biex tara biex tara il-mortali. Biex tara eh, il-qasmiet. E ġifieri aħna din ngħidu għax issa eh. qed nidraw, eh? Meta għandek il-berqa biex niftehmu, għandek l-iskartat xejdulu, postjati, għandek il-beraq, il-porv li dawk il-boċċi jintefgħu fin-nofs. Ġewwa.
Tara.
Umbat temp fuq u talu. Ekku. Tamillu t-takki.
U bat tiġi l-qasma l-esta. Un bat il-murtar tamillu tlieta fuq xurxin u l-bomba wara. U tkompli sejjer il-proċess ekku. Per kazu ħatamal 50 murtalet, taqbadhom kollha f'daqqa. Mhux wieħed wieħed taqbad set u tlestih. U dejjem torbot u timmonta u tagħti l-karti. Xi kemm tagħmel ammonti f'sena? Ah, skont eh, skont is-sena li tkun, eh, ġilja minna 400 murtalet tu. Għal-festa kollha ta' ġibi u naqra xogħol għal barra. Inti flimkien mal-pirotekniċi.
Kulħadd ejwa sħabi. Imma eżempju, mela, bdejna, m'għandek xejn. M'għandek xejn.
Min xiex ħatibda?
L-ewwel il-beraq hu twaħħallu t-tapp, mbagħad eh, eh, tagħmel it-taħlit temla l-beraq, tagħalqu, mbagħad eh, timmisturaħ, mbagħad taqbad ix-xogħol ieħor tippostija. Timmisturaħ qegħdin ngħidu meta jkollok il-berqa u xek. It-taqaba u tieħ il-mistura fit-toba. Brian jekk. Għallu mbagħad juhu f'daqqa. Brian qed idur mal-pirotekniċi l-oħrajn. Biex jara kif. Eh, le, le, mhux biex jara kif. U kif se jkun qed jara dali qed ngħidu, eh. ħajsemmi għal-liċenzja, x'kull eh. ġimgħa semmi għal-liċenzja. Għala li x'issa sirna nafu kif timmistura wkoll. It-taqqab. Għandek dak il-porvli jkun hemm xarrab, ittieħ waħdek biex jaqbad. Ejja, u mbagħad ittieħ ix-xott fuq. Eżatt. Ittieħ ix-xott. U mbagħad kull ma jkun jonqos, tagħlaq. U jinxef, tagħlaq.

Kif tgħidilhom hawn, ippustjati. Ippustjati. U mbagħad tibda tibni wieħed wieħed. U tkollha stihom f'daqqa. Ejju, mhux hekk taqbad settu. Taqbad settu. U mbagħad eżempju jekk taqbad it-tiri li jkun joqsok it-tir, it-tir kollha f'daqqa. Kollha f'daqqa, mbagħad l-aħħar xahar iddur għat-tiri. Isma' tnisemmu kollha f'daqqa mhux kollha f'daqqa, ħażin kollha f'daqqa. Wieħed wieħed, imma tajt l-aħħar xahar tħalli ħat-tiri jien. Speċjalment jien u mbagħad m'għamilx xejn iżjed. Indur għat-tiri. Kemm ilek taħdem hawn Sani? Jien ili hawn niġi hawn 28 sena. 28 sena.
Minn 93.
Sani, ilek tgħidilna u titkellem passjoni għal kamra tan-nar, imma meta semmi l-kamra tan-nar, xi tfisser għalik? Issa t-tieni dar tiegħi jienu. Snaqbad il-van fil-ħodu, ilu 28 sena jiġi kuljum il-vanna. U jisnijat il-ġennu. Kuljum tiġi?
Kuljum, minn San Ġiljan.
Sani, ħad gost nitkellem. Ejwa, thank you. Nawgurawlek aktar xogħol sabiex tkompli tfaxxina b'dak li inti tagħmel hawnhekk. Nirringrazzjakom tal-li ġejtu u viva San Ġużepp. Pjaċir tagħna u San Ġiljan ma ninsewx ukoll. San Ġiljan ukoll u jkun naħdem għal San Ġiljan ukoll ta' bis-sakkat tas-Sur Tewma, kien iħallini nagħmel tużanar San Ġiljan. U kont impaxxihom ukoll ta' Kont tagħmel ħossu ukoll hemm.
Iwa kien ikun naqra xogħol sabiħ. Wara li tqajna ma' Sani li ħadna gost Tassew nitkellmu ma' dan il-pirotekniku li nsibu f'din il-kamra tan-nar. Ta' kull sena, fit-tmintax ta' Marzu, dawn il-pirotekniċi li qegħdin niltaqgħu magħhom illum ikunu qegħdin jagħmlu dan ix-xogħol li ħa naraw minn hawn u ftit ħin ieħor u allura se nkunu qegħdin ngħaddu għall-feature marbut mal-preparamenti.

Rajna dak il-feature tal-preparamenti u hawnhekk sorġejna poġġejna bil-qiegħda għaw il-murtali wkoll bejnietna u din id-darba se nitkellmu ma' Joe Tewma. Joe Tewma huwa persuna li ta' kontribut kbir lil qasam tal-piroteknika mhux biss hawnhekk fir-rabat imma anke fuq livell nazzjonali. Kien involut sew fl-aqda piroteknika kontribuxxejt kitbiet ukoll favur il-piroteknika Malti, jew sal-ġurnata tal-lum ukoll ġew għadu anka jagħti lectures ġifiri probabli jena waron xi darba ħana għaddu minn taħt idejh. Idu għaddu minn taħt. Meta nkunu rridu nġibu il-licenzja. Ma naħseb li bil-ftit il-ftit qed nitalmu ġifiri ma tantx għandna nfallu. Ħattu għedeja tajba. Ekku, fil-fat fl-intervista ftitilu għarom beda jsemmi l-mistura mux mistura. Għal-grazzja tal-la mistura bħalissa m'għandix bżonn, imma nimmistura qed nidra sewwa.
Mela ġew, ħadibdew fil-dak li għandu x'jaqsam mal-lob tan-nar u l-ispettaklu tal-piroteknika fil-festa ta' San Ġużepp inti kont l-ewwel license ta' dal-post tan-nar, kont wieħed mill-imħuħ ta' dal-post tan-nar. Nixtieqek hekk tispjegalna qabel u mbagħad il-binja u anka x'ġara wara. Qabel, l-ewwel ħaġa merħba fil-kumpless tagħna. Mela, qabel niftakar ftit bħala memorja minn bad ta' qabli kienu jirrakontaw u dejjem tismaw tiffolow xi kienu qed jgħidu. Aħna bħala Ġużeppini konna kienu jaħdmu n-nar ma ċertu Mikil Balzam minn Bikil Kara. Da kien Ġie mill-Amerika u bena kamra hawnhekk u kien introduċa ċertu affarijiet ġodda li kienu ħafna sejf għal dak iż-żmien. Issa, eh, da Mikiel kien iħobbu r-rabat, il-festa ta' San Ġużepp vera kien iħobba u Anke n-nies tagħna kienu jmorru jgħinuh fil-manifattura. U in the meantime, n-nies tagħna kienu jaħdmu wkoll xi ħaġa klandistinament. Ġo l-għelieqi kif qalulna fi programmi oħra. Imma dawn le, fil-kantina tal-każin kienu. L-aħwa tiegħi. Ġifieri, da xi ħaġa kien proċess ta' dak iż-żmien kien għaddej il-ħin kollu, mhux hawn ir-rabat biss. Min kien hekk, min faliq, minna, dik kienet l-ordni tal-ġurnata. Sewa? Tantu hekk jekk nħarsu lejn l-istorja, f'pajjiżna ġieli ġraw inċidenti ġol gazin tal-banda jkollok inċident tan-nar. Eżatt. Issa, dejjem storja li bħalissa qed nikteb xi ħaġa fuqha. li l-pirotekniku Malti, sewwa minn xiex għadda, u hemm il-pros u l-cons tagħha l-biċċa ta' xogħol, hemm fejn kien kuraġġuż u hemm fejn kien ma qisu ħadd ma jista' għalih, li dik li tagħmel l-istorja tal-pirotekniċi Maltin, dawk kienu, Il-bidu ta' fejn wasalna llum 120 sena wara. Imma kif ġiet l-idea allura tibdu kamra tan-nar? Issa, in the mean time. Ġejtu hawn proprju. In the mean time, bdejna, jien kont il-Kanada u meta ġejt mill-Kanada, bdejna naħdmu fil-kamra ta' San Ġużepp ta' Ħaż-Żebbuġ. U fis-74 bdejna, imbagħad fl-80 kienet taret u waqafna. U Bdiet tberrem għaw ġo moħħna li nibnu kamra. Jiena kont il-protagonist biex nippuxja u minna u minnem u l-kamra ġiet. U maħna. Kif għaziltu del-art propju ġus? Dik hemm storja naqra twila oħra. Kien hemm naf konna nafu min kien hemm li se jitlaqa' mill-qbiela. Huwa taf x'int aħna l-Maltin pajjiż żgħir tkun taf dak tismek tismek u tmur tirsisti naqra. U magħna kienu ħarġu tlieta tlieta jew erboħra. Tal-gvern, għax għawar tal-gvern. U meta ħarġu fil-gazzetta tal-gvern ħarġu propja biex timbena kamra tan-nar u xejn. Grazzi ħafna ġus. Kif għadna fil-bidu bdejna bil-murtali, jiena se nieħu wieħed hawnhekk f'idejja. Araw kemm hu sabiħ b'San Ġosep fuqu. Propju issa se taraw il-feature tan-nar qed jinħaraq. Ġifieri jiena ħanaqbad wieħed fidi u mun naħraq ukoll.

Wara li wassalnilkom il-feature marbut mal-ispettaklu tan-nar illi din l-Għaqda tan-Nar tagħmel għall-festa ta' San Ġużepp, spettaklu illi ħadnieh mill-tmintax ta' Marzu anke wkoll it-dsatax ta' Marzu, data illi kif tiftakar fiha bla dubju ta' xejn jiġu f'moħħok ir-Rabat u l-festa ta' San Ġużepp. U inkomplu niltaqgħu ma' aktar pirotekniċi. U maġenbi nilqa' lil Glenn Micallef li se nkun qed nitkellem miegħu dwar dak li huwa jagħmel f'din il-kamra tan-nar. Glenn, merħba lilek waqt il-ħidma. Merħba lilkom għal hawn u l-istemmiegħa li jsegwu pirotekniċi. Bħala ħidma f'din il-kamra tan-nar naħseb li hija li wieħed jien jien wieħed mill-iżgħar fost l-iżgħar membri, ħa ngħidu hekk. Tgħallimt ukoll mas-Sur Joe Thelma li jew ħadd toħdulu jew għalkemm ħa toħdulu intervista. Kif ukoll wara li s-Sur Tamma irtira minn hawnhekk, ukoll kelli għajnuna minn s-Sur Ċali Brifa u Filip li qed ma' hawnhekk. Le, ifhimni, qabel meta konna nitilgħu aħna, l-ewwel ma bdejna mill-gazin, tmur titgħallem l-istrument, tarahom jibormu u tiġik dik in-namrek biex tara x'inhuma jagħmlu. Konna noqogħdu nagħmlu l-istoċċijiet ngħidulhom aħna tal-vajina u hekk. Imbagħad qisha kien għamla tibda ġejja bil-mod il-mod kelli missieri jitla' naqra hawnhekk u xi kultant ma tafx inti tara naqra x'inhu jagħmlu ma jagħmilx. Imbagħad tibda ġejja dik il-ħajra. U eventwalment tibda titla' taħrab minn ġal festa biex tara minn fejn isir il-ħruq hekk. U dejjem tiġi dik il-ħajra hekk. Imbagħad għamilna l-korsijiet u hekk bħal biex inġibu l-liċenzja u dejjem tiskopri, dejjem Tkorru tara l-ħaddieħor jaħdem u dejjem tipprova tara x'ħa tagħmel. Ħa ftit hawnhekk għaliex semmejt il-liċenzja. Kemm huwa diffiċli biex bniedem iġib il-liċenzja biex jibda jaħdem il-kamra tan-nar? Ifhimni, Flantej kien kont iġiba bħal l-lum qabel kienu jtuk l-ID card bil-Malti, pero l-lum ifimni u tajjeb ħafna li tittamel korsi, tnamlu l-korsijiet għamlu bħal klassijiet bħal skola. ta' Kandja, jiġifieri u trid tkun taf fejn tmiss bidejk qabel kont nisma' lix-xogħol tagħna. Kif tarfu dak għax il-xkola tiġi hekk illum bin-knowledge li hawn, jiġifieri ma tistax tibqa' tgħid għax il-materjal ġi f'dik il-xkola trid tkun taf x'inti tagħmel. Ġifieri imma bl-għajnuna ta' dawn il-korsijiet li qed isiru. Il-korsi stwal ikunu?
Ifhimni, hu naqgħad twil il-kors, għax inti tara l-kors tagħmlu fuq manifattura anke safety, Fa' spieċi, jidħol kollox biex ġast il-murtal Persia, semmilek sa' nil il-porvli, kif isir il-porvli, għax huwa l-qofol tal-murtal, kif isiru t-tempijiet, għax huwa l-qofol tal-murtal, għalkemm aħna naraw, per eżempju, li bniedem jagħmel il-kulur jew il-beraq, inti minn dawk l-affajiet hemm affajiet oħra. U l-kors jidħol f'da d-dettall. Jidħol f'da d-dettall, ġifieri, u anke nies mill-armata, speċifiki li, per eżempju, aħna waqt inċident x'tista' tagħmel ma tagħmilx. Għalkemm li ngħidlek illi Alla ħares qatt kien qala xi ħaġa kulħadd titlaqlu s-saħħa, imma għall-inqas inti taf x'ħassib ma' wiċċek, jew għall-inqas tkun preparat. Però nemmen illi dawn il-kors qed jagħmlu l-ġid għax kif qed ngħidu llum ma tistax inti taqbad u tgħid għax dak narafha hekk jew tarafha hekk. Iż-żmien inbidel, aħna matul il-programm tagħna ltqajna ma' diversi anzjani Illi qabel kienu jgħidulek kienu jsibu post ġo għalqa, letteralment jintifgħu jaħdmu f'kantuniera, permessi. Aħna l-anzjani.
L-anzjani tagħna jekk tmur il-gazin u tinżel fil-kantina tal-gazin. Għad hemm kemm kienu jagħmlu musketterija, niżlu għal ħajt u jaqtaw sal-ħamsa. Ġol-gazin, ġol-gazin. Onest, nitkellem ħafna ma' nis antiki tagħna, xjuħ tagħna. Jgħidu li aħna dak kien żmien il-ballu tal-karnival għaddej ġal-gazin u huma misfel jimlew il-musketterija. Alla ħara sadna f'dak iż-żmien. Imma nittama li ma tnix dak iż-żmien u timxi ma' żminijiet. Min għadu hekk jekk hawn min huwa. irresponsabbli għall-aħħar għaliex fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nitkellmu ma' periklu bħal huwa dan. Mill-aħħar mistoqsija fuq il-courses, ma nafx jekk intix informata x'inti mhux qegħdin nitkellmu għaw dwar persuna li tista' tina din l-informazzjoni, però għandek informazzjoni jekk hemmx studenti bħalissa u n-numru ta' talim li qed isir jew Ifimni, naf li kien hemm ammont kbir li sar refresher courses sa fuq il-liċenzja A. Li inti blej, bla, blej, ngħidu license, il-liċenzja tkun tista' inti bil-Malti ġal post ta' nar tkun tista' toqgħod waħdek li orrajt għalkemm ikun hemm il-licensi imma tista' ċertu manifattura tagħmilha inti. Però mbagħad hemm ukoll il-bi. Il-bi bħali li jiena jkun il-licensi biex inkun ġal post ta' nar u jassistini hu fix-xogħol. Ġifieri ma nistax naqbad jiena ngħid illum tlajt fimtu bdejt naħdem irid inkun naf li hawn xi ħadd blejmi. Għax da kollu santu ċajt li ma għandekx l-ilma fidek. Ġifri inti għandek il-licensi. Għandek il-licensi. Lej, lej li kollu l-permess ta' nar fuq biex nejdu l Responsabilità ta' kullħat. L-mallim, responsabilità ta' kullħat. Ejja, e dal-kas. Ejja, muxek, muxek.
Mbagħad għandek il-bej li jkun qed jassisti l-nies l-oħrajn. Il-licensee irid ikollu il-licensee Eh, irid irid ikollu ikollu lei. lei. Mhux hekk, Bil-fors. mhux hekk, mhux hekk. Imbagħad għandek il-bi.
Imbagħad għandek il-bi dawk li bħali jkunu qed jagħm- jagħmlu l-manifattura, imma nkun qiegħed niġi supervizjat minn xi ħadd b'lei jew mill-licensee. Imbagħad. Imbagħad għandek iċ-ċi, iċ-ċi, iċ- iċ-ċi biex ngħidu hekk, dak li jkun jista' jaħ- jaħraq ix-xogħol. Dawk li għandhom liċenzja oħra, iċ-ċi. li jkun jistgħu jagħmlu xogħol. Imbagħad hemm il-dej li jkunu apprentistat. Dik daħlet millux ukoll li hija tajba ħafna. Inti bniedem tibbi mort il-karozza ma qbadx il-karozza mill mort ma xi ħadd itgħallem. Bniedem biex jaqbad jaħdem ix-xogħol tan-nar irid jara x'jagħmel ma tagħmilx dan mhux mort kamra tan-nar qbadtu taħdem. Ġifieri l-apprentistat illum għandu d-dej, sakemm Glenn, il-ħin kontra tagħna u badnija fuq intervista interessanti ħafna li għamilna f'dan il-ħin li għadda, però ma nistax ma nitkellimx fuq ix-xogħol li għamilt inti dan qed ngħidu li hawn il-kulur u x'hekk kulur. Għandna kulur, kulur.
Eh, minn sena ilu ħadd ħadd pjaċir biftehim ma' sħabi hekk ħadd l-inkarigu li nibda xi ħaġa kollu. Qabel kont nassisti iktar fil-gozz ngħidulu aħna, jien nafti mistura xi berqa tagħmel tippostja. Ma kellek settur li jkun tiegħek. Ma jkunx settur li minn isu sentajn ilu law battelli jena għadal kollu blajnuna kif diġa semmejt. Ġibu naħdejna law. Mela, Ġibu naħdejna. Forsi tispjeganna. Kif ikun? Il-kolur, mela, hawnhekk għandek għandek ovvju, għandek it-tir dejjem ikun il-mortal. Hawnhekk għandek bħal kuxin fejn jisu suspension aħna jgħidulu fejn jieħu. Biex id-daqqa ma jħodix.
Ma jħodix il-mortal, un bat hawnhekk għandek il-kontrakolp, il-kontrakolp hija l-bomba tal-aħħar. Sewa. Issa, l-mortal.
Da xiex tkun il-bomba tal Il-bomba għandek għandek sawnek. Sewa. Għandek għara, jek ta' t-nuwa ta' unek ta' rassinjali għandek għandek l-ewel qasmattin, qasmattin, qasma mal kontra kolb. Sewa. Allora dawn, tlet fetħiet. Tlet fetħiet u bomba.
U bomba. Idu l-għahna. Ovja, bħal mortala, bħal mortala iħor, ovja, jitħol fil-kanna għandek n In-niċċa illi qiegħda hawnhekk li minn fejn jiena ħulu l-vajjina jien tinħaraq in-niċċa tmur għal ġattem għall-ewwel wieħed. Mela.
Jinħaraq minn hawn. Jinħaraq bil-Malti. Mela int għandek dan neħħina l-vajjina u dan ma taqjed fil-kanna. Inħerqet in-niċċa, ovvja n-nies min ħeraq mar jiżken. Jiġri. Din marret hawnhekk, marret fil-fjus, ngħidulu l-fjus. U mbagħad tinżel isfel. Hi tinżel isfel għandek ninżel. Tinżel b'rata mgħaġġla.
Mgħaġġla mgħaġġla.
Dan huwa. Mhux bħan-niċċa ta' fuq. Le le, hawnhekk ngħidulu l-inżul. Dan huwa l-mamma tal-murtali, ġifieri anke aħna meta ninżluh fil-kanna trid toqgħod attent li l-inżul ma jinqaras ma' xi mkien. għax jista' jmur Ekku, jmur kanna. Allura dan jinżel malaj u inti dan ta'. Kif tara għandek fjus ieħor hawnhekk li beda jirtajja l-ewwel qasma, it-tieni qasma u bejn kull qasma għandek fjus għalija, u mbagħad għandek il-kontra kull. Sewwa. Żomm li naqal mikrofonu. Mela le. U newlu naqalaw. Għalli issa nkunu minna kollu. Mela. Mela jbirek qed. Eh, ma eh, il-kulur differenti naqal mill-mill. Ikun qed għal il-kulur.
Eh, għandek materjali, għandek il-metallu. Kartun u U ftit ma dan jarġa fija. Interessanti, daħ nerġa ntiħli li. Għax jien aħjar nżomm il-mikrofonu. Glenn, grazzi ħafna. Ħadna gost vera nitkellmu miegħek, spjegajtilna ħafna dettall, nawgurawlek li tkompli tpaxxina. Inti normalment taħraq fit 18 setax jum kellha meta jiġi f'Marzu. Le, jiena
aħna l-festa tagħna Mhux bħal festi oħra għandek dik il-vantaġġ li taħraq il-ġimgħa kollha. Aħna neħerqu llum ma nfiqirx isma' għalkemm neħerqu mas-servizzi kollha tal-festa. It-tliet tridijiet, tranżolazzjoni u hekk. Però mbagħad għandna l-ġimgħa li aħna ngħidu għal ħafna festi jkun il-ġimgħa aħna skont meta ninsert ta' 19 ta' Marzu. Però għandek l-aħħar ta' tridu nagħmlu spettaklu bil-logħob tan-nar sew beraq kollu ritu sew murta tal-kulur lejlitu u naru. Glenn, grazzi ħafna. Grazzi. Nawgurawlek mill-ġdid. Aħna bħal dan li ħa naraw se nkunu qegħdin naraw ukoll fil-feature li ġej għaliex se nkunu qegħdin insegwu feature dwar il-purċissjoni bl-istatwa devota artistika u sabiħa ta' San Ġużepp illi hija tant meqjuma f'din il-lokalità li ninsabu fiha b'laqta wkoll tal-piroteknika. Dan huwa l-aħħar feature li se nwaslulkom matul il-programm pirotekniċi marbut mal-purċissjoni.

Kull bidu fih it-tmiem, u hekk wasalna fit-tmiem ta' din is-sensiela pirotekniċi illi bdejna mix-xahar ta' Ġunju prattikament kull nhar ta' Ħamis u kull nhar ta' Sibt waqt ir-ripetizzjoni tal-programm tagħna jien flimkien ma' Brian ħadna gost fejn wassalna dak li l-pirotekniċi Maltin jaħdmu matul is-sena sabiex intkom li għandkom għal qalbkom il-festi, intkom li għandkom għal qalbkom in-nar stajtu taraw x'jagħmlu anke wkoll is-sagrifiċċju li l-pirotekniċi Maltin u Għawdxin jgħaddu minnhom sabiex intkom flimkien magħna titpaxxew partikolarment matul l-istaġun tas-sajf, kont se ngħid jien imma mhux biss, għaliex hawnhekk qegħdin f'kamra tan-nar li l-festa tiġi ċċelebrata propju f'Marzu. Brian, wasalna fit-tmiem. Ekku, kienet esperjenza sabiħa ħafna, eh, nistqarr li Kienet waħda mill-aktar sensieliet tal-festi u sensieliet oħrajn li ħadt gost li naħdem. Eh, kienet esperjenza sabiħa li ħedim tiktar fil-rib miegħek, jiġifieri ħafna ħafna mill-telespettaturi għallunna li klikjajtu sew fl-imkien, battu sew fl-imkien, jiġifieri nistgħu ngħidu li dik kienet parti mis-sabiħ li kull ġimgħa Niltaqgħu ntellgħu dan għall-programm. Kien hemm ukoll. Mela. Ejwa, ta' ejwa. Sana ftehmu inti kif telefon number biex toqgħod iċċempil. Nirringrazzja l-għala li daqshekk ċempilt li u ċempilna xuxin. Issa li xkonna apparti ċajt kollu aħna ħadna gost ninaqat miegħek, ħad gost naħdem miegħek Brian. perswas li fil-djar ta' telespettaturi tagħna ħadu gost. Eżatt. Bil-battuti tagħna, naqbdu daqsxejn ma' xulxin, però fl-aħħar mill-aħħar. Ma toħodx il-ħajja biċċajt u Ekku, ekku, ħriġna karattru ieħor tal-Porotekniċi Maltin. Eżatt, u kienet esperjenza sabiħa ħafna li tqajna ma' ħafna nies, tqajna ma' ħafna pirotekniċi, tħanna fil-kmemor tal-nar. Ekku, ekku.
Doqna ħafna affarijiet. Sensiela li Qatt ma xxandret fuq l-istazzjonijiet tagħna. Ekku. Programmi fuq in-nar saru, però programmi ġimgħa waħda wara l-oħra mill-kmamar tan-nar għal darb'oħra one kien uniku. Eżatt, eżatt.
U rridu ngħidu li naħseb aħna stess meta ddiskutejna dal-programm u dis-sensiela, laqqas kellna idea li se tagħmel daqshekk suċċess. Jiena Kważi kuljum ikellmuni n-nies, iċempluli, jistaqsuni fejn ħammorru. Jidher li n-nies eh, il-poplu Malti jħobbu n-nar. U n-nar għalih ifisser xi ħaġa importanti ħafna fil-kultura tagħna, ġifieri naħseb li programm bħal dan. Dan kien is-suċċess ta' din is-sensiela li tajna lit telespettaturi tagħna dak li jħobbu. Iltqajna ma' ħafna nies U ltqajna ma' ħafna pirotekniċi. F'kull kamra tan-nar, jekk mhux f'kull imma l-maġġoranza, sibna karattru uniċi, l-annimal, li hawnhekk żamm kumpanija kemm lill-pirotekniċi anke wkoll dawk li jiġu l-kmamar tan-nar. Illum maġembna għandna lil. Ir-Ruby. Ir-Ruby, ir-Ruby. Ruby. Prattikament f'kull kamra tan-nar rajna għasafar, rajna klieb, Rajna flik.
Jiena naħseb li s-sensiela s-sena d-dieħla namlu rokna zaħira fuq il-pet tal-kamra. Pero, pero, da jobdi ta' vera. Isu jrid jgħid ħaġa. Isu jrid jgħid ħaġa. Ekku, xi ħaġa sabiħa li rajni f'kull kamra tan-nar. Bla dubju, dominat il-kmamar tan-nar, Lena, u l-paċi li jkun hawn fil-kamra tan-nar u tgħallimna ħaġa, illi jekk tkun għaddej minn xi problemi, jekk ikollok stress, prattikament kulħadd qalilna din, wieħed jevita li jiġi l-kamra tan-nar. Hawnhekk trid tiġi bi trankwillità il għaliex dħalt int u trid iġġib rispett lejn ħaddieħor. U din hija xi ħaġa li rajna matul il-programm tagħna. Irrid insellem ukoll il-memorja ta' dawk li ħallewna f'xi inċident marbut mal-kamra tan-nar. Qed insemmu dan għaliex dan huwa l-aħħar programm. Insellmu lil dawk kollha li ħallewna, il-Mulejja tihom mistrieħ ta' dejjem, u bla dubju ta' xejn aħna nroddulhom u nsellmulhom minn hawnhekk u nroddulhom ħajr ta' xogħol kbir irrid ngħid wirt kbir illi ħallew f'pajjiżna. U naħseb la semmejna daw il-porotekniċi ma nistgħux ma ninsewx u ma nsemmux lill-familji kollha tagħhom. Ekku. Illa għaliex wara kull pirotekniku hemm familja. Ekku. Il-mara, it-tfal illi dawna biex jagħtuna daw l-ispettakli b'mod volontarju għax daw fil-but ma jdaħlu xejn. Ekku. Anzi pjuttost joħorġu mill-but. Apparti minn hekk, il-familja kultant ikollha toqgħod lura bħal ħafna delizzi oħra, ġifieri il-pirotekniku jkun il-kamra tan-nar u jkun imbiegħed mill-familja. Ekku. Semmejna dawk li ħallewna, insellmu u minn qalbna nirringrazzjaw lil dawk li għadhom ta' kuljum mit-Tnejn sa Ħadd, sajf u xitwa, sħana u bard jitilgħu sabiex b'nazzi u maltemp. Ekku,
inti poetiku ġifieri jekk tiftħilha tkompli għaddej biha. Bard u nida jew. Bard u nida.
Bla dubju. Fis-Sepp Kunżul ix-xemx.
Hekk hu għaliex bdejna fid-dawl u kull darba spiċċajna fid-dlam u dak huwa sinjal pożittiv. Kemm hawn xi tgħid fuq il-piroteknika Maltija. U allura nirringrazzjaw lilkom il-pirotekniċi mill-kbir saż-żgħir, minn dawk illi tagħmlu l-vajina sa dawk illi tagħmlu l-aqwa beraq. Kulħadd kulħadd kulħadd jagħti daqqa tit allura minn hawnhekk inwegħdulkom ħajr. Fuq spunt li rrid nagħmel hawnhekk qegħdin mir-rabat, però din nixtieq ngħidha partikolarment. Eh, fismi personali u naħseb Brian jiena miegħi. F'kull kamra tan-nar, il-pirotekniċi ringrazzjaw il-gvern għal fondi illi jagħti. Ma nafx jisma' smajniex Brian. Toroq. Ekku.
Maintenance. Maintenance, daqqa għax infetaħ l-aeroport, daqqa għax ikollhom bżonn jaħarqu hemmhekk. Walla ħares ma Namel appell, namel appell sinċir biex lajnuna illi l-gvern qiegħed jagħti tkompli tingħata li fl-aħħar mill-aħħar dan huwa wirt Ekku. U importanti li wieħed. Insellmu wkoll.
Ikompli għaddej.
Il-Gvern, il-Kunsell Malti għall-Kultura u l-Arti, anka l-Ministru tal-Kultura wkoll li nafu kemm anka nistgħu ngħidu hekk fil-piroteknika, it-tmexxija kollha tal-pajjiż li taraf l-importanza ovvjament. Eh, Anke wkoll pakketti ta' fondi, pakketti ta' fondi li din joħorġu. Ma morniex ma' kamra tan-nar li assolutament ma ringrazzjawx il-gvern. Grazzi u nħeġġu minn hawnhekk biex dawn it-tip ta' fondi jibqgħu jingħataw għaliex huwa importanti li x-xogħol ta' dawn li jaħdmu hawnhekk inkomplu narawh fiż-żmien li ġej. Brian, grazzi lil dawk li tawna l-kummenti tagħhom, grazzi lil dawk li ċemplulna messaġġi, grazzi lil dawk li bagħtulna l-ittri wkoll, li minn hawnhekk nirringrazzjahom. u SMS, u Messenger, u WhatsApp għax issa. Grazzi lil kulħadd.
Aħna ma hawnhekk qed nagħlqu mhux qabel ma nirringrazzjaw il-camera persons li ħadmu magħna, Sean Kuċċardi, Dylan Caruana, Bjorn Bonello, u xek, Bonello, li kienu tliet camera persons tul is-sensiela tagħna, l-editors tagħna, l-editors u d-diretturi tagħna, Jason Parnis u Jeremy Gerada, il-PO tagħna fil-Marsa, kull dawk li tagħna. U ovvjament li tmexxija tal-wan li tmexxija ta' wan. Tagħtilna dan għal-ħin biex aħna naħseb nkun nistgħu ntellgħu sensiela illi tant intoġbu. Jiena dak kollox li kelli xi ngħid. Jiena ma fadalli xejn, qalli minn qiegħ qalbi nixtieqilkom il-Lejl it-Tajjeb. Nirrigrazzja ovvjament li qegħdin hawnhekk lil dawn il-pirotekniċi kollha. Ħadna gost, eh?
Ħadna gost.
Ħadna gost ta' vera.
Mill-ewwel minuta, mill-ewwel minuta kif dħalna fl-oratorju fis-Santwarju Ġużeppi, sal-aħħar minuta u fil-kċina, u issa ħanieħdu gost iktar is-soltu u xejn. Għax għandna l-birra. Issa Brian jgħid bil-qeda allura jgħid passut u aħna minna ħatana ħaniġu fit-tmiem tal-programm tal-lum u din is-sensiela li jiena flimkien ma' Brian ħadna gost tas namlu il-programm. Lawa sanna fl-aħħar mhux aħjar minn waħdek. Namlu olli eh, kemm trid minn Ġunju minn Ġunju sa Settembru kull nar kull ġimgħa konna magħkom bi pjaċir tagħna sabiex dal-programm wasalnih fid-djar tagħkom it-telespetaturi. Dak il-Bambin irrid nerġgħu. Jiena kont se nsaqsihom, min jaf, forsi din hija l-magħmudija l-2020, forsi l-2021 jerġa' jirritorna l-programm Pirotekniċi. Grazzi li segwejtuna u nawgurawlkom il-Lejl it-Tajjeb u l-Festi t-Tajba jalla jiġu ċċelebrati s-sena d-dieħla. Grazzi.